Anyira coli, anyira luwo pingo wun wutye ka leyo wiwa kuman? Wutye ka leyo wiwa kuman pingo? Man co ki lutino gwobe acwali ko mapol ma obito nongo gunyom gang i lobo acwali, i lobo lang, i lobo alu, i lobo aluo gicito kun bedo ka nyom i western Uganda, Nyankole, Bakiga kono

Wun wek leyo wi dano, wucamo cam ma tye uganik, cam kwon, kalgi ki jami mogo mabeco beco keken ma wutyeko ki gubu muromo, ento nongo wutye ka kano pyewu woko, wudek tic ki pyewu. Eh, wu- Wun wuti ki citail moni eni, citail moni ma wu- wuyeko ki cung kalgi i kom nyig kal-li, wuyek cung kal ayeka, wuyeki, wuyek cung kal ci wukuto. oyeko opyete oyero opyete opyete bar ongol ongolo oneno i yo obed ma pe oleyo wi dano man bwun aye onongo myero owek co lurok aye gubin ka nyom gukel lim muromo i gang botwa i dye kal pa wan kany macalo wan lutino lwor. Ento wun pi tic ki lewic muromo wiwu, lewicce tye kare bot nga? Ka wun wutye wun aryo i ot kenyu doki, lewicce onongo anga ma tye ka neno pyerine kunu, onyo anga ma tye ka neno kit ma in itiyo kwede? Ti tic ma pilo wi dano, ti tic ma twero kelo onyo twero attracting tourist i lobo Acholi, i lobo Langa ki i lobo Alur. Itye ka winjone? Myero Acholi owek leyo wiwa. Yes, wa Ollo! Mara wa cwel tye ka ringo gidok i western Uganda gidok i wacoga gidok i eastern Uganda gitye ka lak koko ata waci waci wun wayo ma wutye i lobo acwel kenyo wun wutye ka timo ngo wun wutye ka timo ngo ma pe wutye ka miyo pwony matir wun dong wumito wan co aye dong wacak pwonyo anyira kit ngo ma myero wutim kwede wumito ni an aye dong acalo Mister bad news an aye dong acak waco ni ngo ma anyira myero bed ka timone. Pwoc kedwu, wutye ka leyo wi dano marac. Wucak pwonyo anyira, wa, lutino anyira kum maber ki tic. Eh, wun waci ma wutye i gang kenyo, wun wayo, wun wayo, wungeyo tic kum maber, wungeyo jami kum weng, ento wudek pwony ki lutino anyira. Pingo ma pud pe gudonyo i ganggi? Latin anyaka ma cito ka donyo i gange, pwonye woko kite jamine kitimo kwede. wek pe ocit kwija obed calo amatua, obed calo ngat ma tye cinia, ngat ma tye expertist, ngat ma pe twero leyo wi Acholi, ngat ma pe twero leyo wi kaka Acholi. Man dong kong bedo lutino awobe Acholi ki co ducu ma tye i lobo Luo ki i twok lobo mapatpat gibino gitemo nyerowa atema ngwec. gitemo anyira rwatte ma kwekwekwek ki ngwec pien style gi weng nongo tye bored bedo calo wer wer me gang lyel pe tye wer ma gamo kom dano wucak tuku wer ma kelo kom dano ma kelo ajiji me kom dano wek ma weko wod pa ngat moni wiye pe twero wil i kome wutye ka winyo ne wer wun macalo anyira lacoli. Wutye ka winyo ne wer wun macalo anyira Acoli kacel ki anyira Lwok ducu. Wutye ka winyo an macalo Mister Bad News wa iyo. Wutye ka winya wek wucak tic matir ma wucakke i dwe ma bino ni. Amito awiny result matir ni anyira Acoli gitye ka timo performance matir. Twany kit wu wek nywaro wi dano. Wek nywaro dano stage wu ni wucak timo performance maber. Amito awiny result inge dwe acel.